नमस्कार मिथिलाक्षरक अभ्यास मे संयुक्ताक्षरक अभ्यास चलि रहल अछि और अपने सब तीन आ चारि वर्ण से बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास कर रहल छी आइ संयुक्ताक्षरक अभ्यास मे यवर्ग के द्वितीय चरण में किछु किछु संयुक्ताक्षरक अभ्यास देखू यवर्ग के द्वितीय चरण में सर्वप्रथम एगो देखियो श च आ य के संयुक्ताक्षर बहुत आसान छे श आ च के संयुक्ताक्षर अहा के बतायल गेल छल से देख लियो एना क स बनबे छी अपने सब आ इहा में एना क कहल गेल रहे च जोड़ दे छले अपने सब फेर पुनः देख लियो ई एना क स बनेलो एकरे एना अनेक च जोड़ दै छलियै एना कऽ डेह दऽ दै छलियै ई भऽ गेलै स आ च के संयुक्ताक्षर इएहमे य और छै लगते तऽ देखियौ एना कऽ स बनाउ ठीक आ ई एना कऽ च भऽ गेल आ एकरे ऊपर लऽ जायत एना कऽ ई य लगा दियौ ई भऽ गेलै स च आ य के संयुक्ताक्षर पुनः देख लियौ एना कऽ ई स के हिस्सा बनेलहुँ नीचाँमे सीधा लाइन एना कऽ च मिला देलियै एक आगा लऽ जाओ पाछा आनी तो य वाला हिस्सा अहाँके जोड़ देली तो हो गई स च आ य के संयुक्ताक्षर ठीक तहिना एक और संयुक्ताक्षर देखियो स आ प आ र के संयुक्ताक्षर इहो बहुत आसान है स आ प के संयुक्ताक्षर अहाँके ध्यान है बतायल गेल छलै जे एना क ई त्रिभुज जका बनबैत एत तक आनू आ इएहमे ई प वाला हिस्सा बनाओ एक टच करैत एना क लगा दियो आ ई टेन एते भऽ गेलै स आ प के संयुक्ताक्षर आब एहिमे र लगेबाक छै तऽ र लगबैके लेल इएहमे एकटा र लगा दियौ ई भऽ गेलै स प आ र के संयुक्ताक्षर पुनः देख लियौ एना कऽ ई बनेलहुँ एतऽ तक छोड़ि देलिए प के हिस्सा ई टच करैत इएहमे र लगा देलिए भऽ गेलै स प आ र के संयुक्ताक्षर तहिना एकटा आओर संयुक्ताक्षर देखियौ शॉ टॉ आ रॉ इहो अहाँके याद हैत शॉ आ टॉ के संयुक्त अक्षर अहाँके बतायल गेल अछि एहिके लेल की करै छलियै अपने सब एना के त्रिभुज जकाँ बना के एतऽ तक छोड़ि दै छलियै एना कऽ टॉ बना लेलहुँ ई भऽ गेलै शॉ आ टॉ के संयुक्त अक्षर अब यह में रॉ लागल छै ई वाला हिस्सा तऽ एहिमे जे छै से एनाके ई डर लगा दियौ ई भऽ गेलै देख लियौ पुनः एक बेर एनाके तहनलहुँ आ एकरा एनाहिएके ट बना देलियै आ एहिमे र लगा देलियै भऽ गेलै स ट आ र के संयुक्ताक्षर तहिना एकटा आओर देखियौ स ठ आ य के संयुक्ताक्षर स ठ आ य के संयुक्ताक्षर इहो बहुत आसान छै स आ ठ के संयुक्ताक्षर अहाँके बतायल गेल रहए जेनाके त्रिभुज जकाँ अनु आ एकरे एनाके घुमबैत ई कर दियो ठीक अब एहिमे य लगेबाक छै तऽ य लगबैके लेल छै से एकरा एना केना कऽ मिला दियौ ताहि भऽ गेलै स ठ आ य के संयुक्त अक्षर पुनः देख लियौ एना कऽ अनलहुँ ठीक है एकरे एना कऽ घुमबैत मिलबैत लगा देली तऽ भऽ गेलै स ठ आ य के संयुक्त अक्षर एहि पर आधारित एकटा दूटा शब्द सेहो देख लियौ जेना एकटा शब्द छै दुष्प्राय ठीक द में उ के मात्रा छे तो एना के उ के मात्रा लगेली द में आ श प आ र के संयुक्ताक्षर छे तना के त्रिभुज जका बनबे एत छोड़ू ई प वाला हिस्सा एना के जोड़ देलिए र छे लागल आ आ के मात्रा छे आ फिर ई य छे ठीक य में नीचा बिंदी द दिए तो ई भ गेले दुष्प्राय तहिना एक और शब्द देखियो श ट आ र के संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर से राष्ट्र राष्ट्र ठीक है इहो बहुत आसान है र अपने से एना के बनबे छी ठीक एहिमे आ के मात्रा लगेलहुँ आ श आ ट के संयुक्ताक्षर है एना के त्रिभुज जकाँ बनाउ ठीक आ इएहमे एना के ट बना दिलिए आ ई र लगा दिलिए तो भ गेलै राष्ट्र तऽ एखन धरि अपने सब तीन आ चारि वर्णसँ बनल किछु मुख्य मुख्य संयुक्ताक्षरक अभ्यास केलहुँ आइ ई संयुक्ताक्षरक अन्तिम अभ्यास छल ओना संयुक्ताक्षरके कोनो अन्त नहि छै अहाँ ई जते संयुक्ताक्षर बतायल गेलै ओकरा आत्मसात करू आओर ओहि आधार पर अहाँ संयुक्ताक्षर अपने आप बना सकै छी आ जँ ओहिमे किछु परेशानी हैत तऽ हमसभ छी यूट्यूब चैनलके सब्सक्राइब करू आओर ओहिपरमे छै से अपन टिप्पणी जरूर दियौ आइ अहाँ सबके मिशन मिथिलाक्षरके मिथिलाक्षर प्रबोधके पाठ्यक्रम लगभग लगभग समाप्त भेल है आब जे छै से अहाँ सबके पुनराभ्यासके क्रम चलत आ तकर बाद प्रबोधके एकटा छोट छीन परीक्षा लेल जायत जे ई दर्शायत जे अहाँ सब मिथिलाक्षर कते सीख पेलहुँ ओना संयुक्ताक्षरक कोनो अंत नहि छै जते तीन और चारि वर्ण से मतलब संयुक्ताक्षर छै ओ प्रायः संस्कृत में उपयोग होइ छै और संस्कृत में चूंकि अपने सब व्यवहारिक में ई एखन ओते व्यावहारिक रूप नहीं लऽ पेलिए लेकिन जेना जेना अपने सब मिथिलाक्षर सीखब दोसर के सिखायब तऽ जरूर एक दिन मिथिला मिथिलाक्षर माय भऽ जायत अपने सब अपन संस्कृति सभ्यता के और नजदीक से जान पायब जे अपन पूर्वज अपन ज्ञान के सरोवर के अपन लेखनी के माध्यम से मिथिलाक्षर लिपि में लिखल लिखने छथि ओकरा जान पायब नीक से अभ्यास करू